Ses barmy oglanlar gyzlar. Internet öçük galdylaý. Internete bir zat boldy. Ses ses ses. Ses gelýärmi? Hoş geldiňiz, hoş geldiňiz, hoş geldiňiz. Ses gelýämi oglanlar gyzlar ses bamy. Anna why ses norm de ya internet donk galdy. Bilmedim näme üçin internet donk galdy. Tak. Hasanow gelin gelin gelin gelin. Başlaýla. Başlaýbereli köp garaşdyrdyk we. Kod ýazaýda diýe kod. Kod parol dur aglanlar. Ýene bir gezek görkezeýin. Alty ýüz dogsan iki, altmyş alty, elli olanlar. Lobby. Alty ýüz dogsan iki, altmyş alty, elli. Ýöne bu öňki lobby. Bu öňki lobby olana bir munt duruň, bir munt, bir munt üýtgedeýin. Muny üýtgedeýin, häli üýtgemändir bu. Ýaňy internet doňup galdy, oglanlar, gyzlar. Sekiz ýüz otuz sekiz, elli iki, altmyş sekiz. Sekiz ýüz otuz sekiz elli iki altmyş sekiz oglanlar täze lobby paroly ýüz on bir paroly ýüz on bir sraz girip bilersiňiz oglanlar internet doňk gazlaý bez abit Goşulyp bileň we goşulyp bileň bes problem. Bärde de öz türkmen oglanlarymyz bilen jemlenişip üýşüp bir družny oýun çykarmaga isleýäsda. Şoň üçin tapat ýok täze başla professional bor eger biziň bilen oýnamak isleýän bolsaň oýnap bilersiň brat. Bes problem. Laýk basanlar sag boluň sag boluň. Kommentariýany görýäňmi arasynda diýýä. Görýän görýän Batyr Döwranow. Görýän brat. Tak tak tak. Laýk basmadyklar laýk basyň. Laýk basanlaryň ogly bolsun diýere. Hemme kişi goşuberin gara siz üçin gapy açyk diýýän diýdi. Başlalyň oglanlar gyzlar. Paka gelýäne ýok. Paka gelýäne ýok şoň üçin sraz başlaýbereli. Hiç kime garaşman.

Batyr Döwran ok saol bro men ertirden başlap goşulyp başlaýyn de. Ýüklejekmi sen äli oýny? Indi ýüklemelimi? Paka ýüklemediňmi oýny?

Moş nerdenä geçýär ýöne? Hä Jorj bula gelenä bolmaz meň pikirimçe. Waý waý waý. Bu internet näle? Aý hudaý, borlaý. Ýükledim şu mahatdy. PUBG Mobile olanlar. PUBG Mobile. Olanlar laýk atmadyklar laýk atyň. Jorj buly görelen kimler kimler geldi. Döwletler geldi. Dani Serdarlar geldi. Warrior Ataman we Fury Serdar we başga Oo, bulaň arkasyndan bir grupa düşdi. Kompot diýenmi? Şatlyk ýaz geldi. Iki komanda bar däz Jorj bulda. Bu şu näme şeýdip otyr? Arujal, aruja, arujal. Ha bu gizlenip otyr, bor muny görkezmäýinler. Nogi. Mögi mögi oý. Bärdäkiler raşlap başladylar. Malades. Oglanlar häzir oýun gutarandan soň goşulyp bilersiňiz. Oýun gutarandan soň sag tarapda login paroly bermekçi. Ow, wow, wow.

Sen biziň klanymyzy soraýaňmy ýa oýna girjek bolup soraýamyň? Oýna girmek isleseň häzir şu oýun 66 kişi ölenden soň täze bir lobby açýar solanlar. Bu gün sagat nisip etdiginden 12-ä çenli 12 1-e çenli lobby açmakçy.

Serdar götermeseň bolmaz. Batyr, o login parol her gezek üýtgeýändir, Batyr. Login parol her gezek üýtgeýär. Häzir 56 kişi galdy oýunda. 56 kişi ölsün, garaş. Soň täze login parol açjak. Sag tarapda, ekranyň sag tarapynda täze login paroly paýlaşaryn. Bärde gowy bir fight bolar häzir. Nesip bolsa. Oglanlarymyz raşlaýapdy. Putin diye, Malçun diye. Bulaň ýanynda Muhammed bar. Joniçka diýen bir zat bar. Namak bar bulaň. Zira sende guwanç sanjar. Raşlarlarmyka? Gaçdylar. Bular gaçdylar, gaçdylar. Yok men oynadım Murat. Men oynam yok diňe video zapis etýänle. Oynap bilem ya. Bolmasa oynartym öyle. Bot ýaly oynan soň.

Putinler aňara gaçdy. Uruş nirde bolar oglanlar, gyzlar? Uruş nirde bolar? Nädip girmeli çalaja düşündirip goýber diýe. Hasan. Gara, nädip girmelisin soraýan. Şu lobbide bara oyun başlan wagtyňda muň içinde näme bar MK 249 ouu haýsy komanda bu Kuwanç diye 4-nji komanda mı bu hmm. Gara yok Kuwanç 4-nji komanda delini 15-nji komanda delini Hasan brat gara şu oyuna giren wagtyňda şu personajyň ortada durýar-a, şu tarapda sag e, çep tarapda start dip durýar. Naçat diýip dur ýa bolmasa başla diýip dur türkçe. Şoň aşagynda karta saýlap bolýandyr karta. Kartanyň üstüne bir gezek basýaň. Soň iň aşakda ortada room diýip dur. ROOM. Room. Şoňa basýaň ondan soň çep tarapda ýokarda bir nomer gir diýe. Nomer gir diýe şo taýy lobbiniň nomerini ýazýaň.

Whatsappdan paýlaşdym oglanlar gyzlar. Whatsappdan oglanlar gyzlar paýlaşdym efire geliň zat diýip. Häzir indi efirde wagtynda hem Whatsapp'a girip

Olanlar laýk goýmadyklar bar bolsa laýk goýuň. Laýk goýanlaryňyz bar bolsa elleriňize aýaklaryňyza saglyk. Köp köp sag boluň 36 kişi efirde olanlar gyzlar. Täze gelenler laýk goýmadyk bolsaňyz laýk goýuň ýatdan çykarmaň.

Waleýkim salam. Gowy, gowy oglanlar, gyzlar, gowumy ýagdaýlaryňyz? Bu gün biraz hargyn ýalylaý, nastroýeniýam ýok ýaly gepläp otyryn, ýöne biraz ýadawlaý oglanlar. Irdenden bäri şu interneti, ony muny dogrulaşdyryp otyrys.

Ýöne ortadan atyşyp bilmeňdä, onam sen häzir. Sanjar diýe, hiç kim ýok aýaňyzda-ow, siz kime atyp ýatdyňyz? Ýedinji komanda köprini tutupdyr. Bärde ýigrimi bäşinji komanda bar, onunjy komanda bar. Ýigrimi iki bilen şu haýsy komanda? Ýigrimi ikiň ýanyndaky. Duran ýigrimi ikiň ýanyndaky haýsy komanda? Oow bäri şot on birinji komanda. Ýigrimi iki bilen on birinji komanda oglanlar gyzlar. Atşyň. Atşyň. Atşyň. Faruk Hasanlar oýundamy diýip bilmedim da görüp beräýin. Faruk Hasan biraz bugün internet pesräk oglanlar gyzlar. Eger gatsa, doňk galsa gayrat ediň.

Iki sany flair gan atypdyr. Yedinci komanda davay. Üç taýdan şu gelen komandany ýatyrsaňyz berekella da size oglanlar. Üç komanda bar şu taýda. Zrasendalaryňky, Doktor Muhammediňki we Putiniňki. Putiniň komanda üç üç komanda bar şony bir alyň. Jonniler bärde. Joniler bärde. Haýsy seri köýr görmeseň bolat diýýä. Serwer näme diýýä. Serwer Ýewropa olanlar. Ýewropada oýnaýas. Ýewropa. Olanlar kommentar bir oturan wagtymda kä wagt kommen siziň Ýazan tefsirleriňizi kommentariýalaryňyzy görmän bilerin ýada giç görüp bilerin şoň üçin ene meň lübimçim Çingiz han hemme kim öldüripdirä bula Oow adamlar ba adamlar ba bitiripdirler Eger giç okasam gaty görmäň srazy gaharlanyp zaý edip bular jan basýa.

Save şeýdip ýaz klanyň adyny agtarmak isleýän bolsaň youtube kanalyň ady play it save

Ulu bilen, ulu bilen. Ulu bilen, ulu bilen, ulu bilen, ulu bilen. Ara aşakdan atyp bilen de aşakdan ayağına atıp, at ayağına atıp bilen. Eger de yüzüp bilsen. Hop, iyiydin. Yok, değmedi.

Hemmesi ýazypdyr aşakda. Kyrk iki sany oglan, gyz, dost oglanlarymyz bar. Aç otylar maladis maladis. Laýk basmadyňyz ba o sodanlar gyzlar laýk basyň. 42 adam. Laýkyňyz 28. 14 kişi laýk goýmandyr. 15 kişi.

Bular raşlaýar häzir. Bular raşlaýar. Olaram basdylar ha. Bularam basdylar. Putinler. Oy oy oy oy oy oy. Ýaňa 7-nji komanda ortada galdy. Indi 12-nji komanda arada galýar häzir.

Ýene lobby ba oglanlar gyzlar nesip etdiginden on iki bire çenli lobby açmakçy. Kyrk bäş kişi efirde. Hoş geldiňiz oglanlar gyzlar hoş geldiňiz. Täze gelenler. Hoş geldiňiz hoş geldiňiz hoş geldiňiz. Can doldur Putin can doldur can doldur can doldur. Oy malaçyk malaçyk malaçyk. Bu taýyny boşaltdylar. Gitdiler. Bärde ölüm ýitim bar. Şu taýdan atyşyk bar. Yetişip bolan ya. Malades. Diňe araçla oynatýlar. Tüfelim tüfelim. Göz degmesin.

Ştaýda. Ştaýda görelde atamanlar bar. SKS bar. 17-nji komanda, 14-nji komanda we 5-nji komanda. Sag bol, sag bol Joy. Oglanlar, gyzlar, 20 kişi laýk goýmandyr. Gaýrat ediň, laýk goýuň. Täze gelenler. Oo, yatırdı. Sancarı. Ay. Bir birden go bombalar iteler. Bir birden go bombalar. Baha ýatyrdy. Iýdi Baha. Myrady iýdi. 12-nji komanda geldi. Köpürdäkiler. Atamyrat hoş geldiň. Wa aleýkim salam. Şamuhammet hoş geldiň Şamuhammet hoş geldiň Aýdym aýdaý menem geljek diýä aýdym wideoda bardyr aşagynda wideoň aşagyna git aýdym zady mem adym bar şo taýdan tapyp bilersiň brat Nodirbek aleýkim selam aleýkim selam

Hoş geldiňiz oglanlar, gyzlar. Kommentariýany ýap. Şo taýda şu TKM PUBG Mobile Custom Room 3 diýip dur-a, şo ýazgyň üstüne bir dek basan wagtyňda biziň kanalyň aşagynda hatlar çykýandyr. Gördüňiz dämi näme boldy? Gördüňiz dälmi? Näme boldy? Çingiz hanga han etirmeli däl-de.

TKM PUBG Mobile Custom Room üç dipdu. Şu videoň adyna birzek basan wagtyň aşak biziň kanalyň aşagynda ýazgylar çykýa görýämiň hoş geldiňiz. Geliň üýşüp agzybir şekilde PUBG Mobile oýnalyň dipdu. Ine şoň aşagynda PUBG Mobile aýdym dipdu. Şo ýerden Kopýalap meni goşup bilersiň. Eger isleýäniňiz bar bolsa oglanlar gyzlar. Eger gowuja oýnaýan bolsaňyz bizler bilen spes wypusklarda sizem wideoa girmek isleýäniňiz bar bolsa şu wideonyň aşagynda men diskord adresimi goýdum. Diskorddaky gruppamyzy goýdum. Sizem goşulyp bilersiňiz. Ýöne aktiwny bolsaňyz oglanlar gyzlar. On üç, on üç kişi laýk basmandyr oglanlar. Gaýrat ediň. Gaýrat ediň, gaýrat ediň. Ýüzden geçeliň da, ýüzden geçeliň. Tak tak tak. Ýokarda birine iýdiler. Ikinji komanda iýdimkäň. Şulardan kimi tanýan men? Çingiz we Şulardan kim barmyş? Oo, bärde fight we Raşladylar.

Malçun kim öldürdi seni? Drop geliyor. Olanlar gizli. Näme bar drop'un içinde? Ana aýdyň. Drop geliyor. Näme bar drop'un içinde? Kim bilýär? Kim bileşik? Kim bileşik? Kim bileşik? Kim bileşik? Aýdyň, drop'un içinde näme bar? Ýazyň, öz pikirleriňizi ýazyň aşak. Ýigrimi üçünji komanda randommy ýa koman ýigrimi üç kim? Ýok, ýok, olar grup, gruplaý. Çingiz hanyň gruby bar. Boldumy? Tahminleriňizi ýazdyňyzmy oglanlar, gyzlar? Tahminleriňizi ýazan bolsaňyz, açalyň. MK diýýär Farhat. Aha. Başga?

Bir aýdanda naprimýer bir ýere drop gelip otyr siz aýtdyňyz aý bile muňa barjak ýa içinde dbs bar diýip. Çit mit ýokdur aglanlar. geldi geldi Guwanç geldi. 12-nji komanda geldi. Abime DBS diye. Hoş geldiniz oğlanlar, taze gelenler, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sapa getirdiniz. Gelin töre geçip oturun diyeler. Kim utar ka oğlanlar? 11. komanda mı, 12. komanda mı, 23. komanda mı? Aydın. Kim utar ka? Kim, kim, kim?

Şans gowy diye. Hava şans gowy öza izden 4 adam bolup öldürdüler diye. 23 diye. Oo, berde bir fight var. Girdiler, girdiler, girdiler. Guwanja kömege gidiň Guwanja Guwanja. Sisleň otaýyn oglanlar. Raşa çykdylar. Gitdi bu on ikinji komanda öldi. Ow. Munam ýatyrdylar. Waý namyk. Namygam yzdan alda. Namygy Muradyň özi aldy.

Ýatyrdyma? Oow Murat ýatyrdy. Duo vs Solo bombalara Çingiziň bomba atyşyna gara. Çingiz örde däl-ä how. Murat gowy oýnaýam diýen. Bularda özünde 19 kili bar, munyň 10 kili bar-da. Alsa alsa bu Bayro alaýmasa.

Çingiz kelläňi çykarma. Kelläňi çykardyň ýatdyň. Pizdez oýnaýa agymeda o. Kelläňi çykarma hiç hili. Hiç hili kelläňi çykarma. Indi gaçyp barýan wagtynda atyp bilersiň ýöne. Ýöne görmeýär-dä bul o. Aşakda sisläp giräýmeseň. Bu zona girjek oty. Zona girjek bolýa, girkizmeseň Öldüň, Çingiz öldüň. Açykda duň, gaty açykda duň. Aý, aýtdym-a, aýtdym-a, aýtdym-a. Oglanlar, gyzlar. Birinji bolan komanda. Murat, Türkmen ýigrimi iki müň on dokuz, Begenç, bularyň killeri on üç kil. Ikinji bolan komanda Jeňgiz, Ýazmyrat, Baýro, bularyň killeri näçe bolýar on üç, ýigrimi dört kil. Malades, gowy oýnaýşlar, şular-a gowy oýnaýar. Üçünji bolan komanda Zyrasende, Sanjar, Namyk, Guwanç, bularyň killeri dört adamyň kili nol. Oglanlar gyzlar şu oglanlar üçin birinji bolan oglanlar üçin we ikinji bolan oglanlar üçin üçünji bolan oglanlar üçin laýk alalyň laýk laýk laýk laýk ýaryň laýka Hany 62 kişi görýär şölem ösüş wa oglanlar dislaýk goýan oglanlar gyzlar näme ýaramadyk ba näme bir zat ýaramaýam planlar ýaramaýam